اے جتنا وی آ کر کوں سنبھال اندے کڈاہیں کجھ سوچ خدا کوں وی جلال اندے کڈاہیں اے جتنا وی آ کر کوں سنبھال اندے کڈاہیں کجھ سوچ خدا کوں وی جلا لندے کڈاہیں تیں بھل کے سرو میکوں کڈہیں یاد نی کیتا دشمن کوں وی دشمن دا خیال اندے کڈاہیں اے جتنا وی آ کڑ کوں سنبھال اندے کڈاہیں۔ کجھ سوچ خدا کوں وی جلال اندے کڈاہیں تیں بھل کے سرو میکوں کڈاہیں یاد نی کیتا دشمن کوں وی دشمن دا خیال اندے کڈاہیں اور توڑے جو مزدور دا بکھ توں چیتا بھندا کھڑے توڑے جو مزدور دا بکھ توں چیتا بھندا کھڑے گودا سامنے دیسی گھیو دی چوری کھندا کھڑے کتواں ڈینہہ اے میں وی دل دا چور گلیندا وداں پیرو آڈھی ول ول تیڈے در تے ایندا کھڑے کمال محکم سائیں کتواں ڈینہہ اے میں وی دل دا چور گلیندا وداں پیرو آڈھی ول ول تیڈے در تے اندا کھڑے سمجھیں جے کر دھیریں بھینڑیں ہر جاں سانجھاں ہونجن تیڈے منہ وچ حالی تاݨیں ہکو مندا کھڑے سمجھیں جے کر دھیریں بھینڑیں ہر جاں سانجھاں ہونجن تیڈے منہ وچ حالی تاݨیں ہکو مندا کھڑے

ݙیکھیں دنیا اتے ہک ݙینہہ خون دیاں نہراں چلسن ݙیکھ ہاں بندہ بندے دے ہݨ خون اچ دھندا کھڑے آخری دم تئیں لڑسوں ظالم اڳو کائناں جھکسوں توڑے مرسوں ڳل وچ پھاسی دا جو پھندا کھڑے آخری غزل عارف سئیں بے ساخ تاں مشکل توں نکل سڳدا ہے جیرھا گھر سوچ توں دشمن دے وی پل سڳدا ہے جیرھا چھوٹا نہ سمجھ اوکوں او ٻہوں وݙا جوان اے کاوڑ دے دوران آپ کوں جھل سڳدا ہے جیرھا کمال محبتاں سیں کمال محبتاں سیں چھوٹا نہ سمجھ اوکوں او ٻہوں وݙا جوان اے کاوڑ دے دوران آپ کوں جھل سڳدا ہے جیرھا فرعون وی آہدا ہا جو ٻس دنیا تے میں ہاں فرعون وی آہدا ہا جو ٻس دنیا تے میں ہاں ہے کون خدا نال وی رل سڳدا ہے جیرھا اور حیرت ہے ترٹے رشتے پتے کیوں نی جڑیندا شیشے دا وݙا جوڑ مہل سڳدا ہے جیرھا اے مانڑ جوانی دا ولا کھس وی تاں سڳدے اے ماݨ جوانی دا ولا کھس وی تاں سڳدے ݙے حسن جوانی تے شکل سڳدا ہے جیرھا اوں شخص تے محبتاں سئیں اے ماݨ جوانی دا ولا کھس وی تاں سڳدے ݙے حسن جوانی تے شکل سڳدا ہے جیرھا اوں شخص تے راقب میں کراں کیویں بھروسہ ہک منٹ دے وچ یار بدل سڳدا ہے جیرھا۔ اے جتنا وی آکڑ کوں سنبھال اندے کݙاہیں کجھ سوچ خدا کوں وی جلال اندے کݙاہیں تیں بھل کے سرو میکوں کݙاہیں یاد نئیں کیتا دشمن کوں وی دشمن دا خیال اندے کݙاہیں آخری ݙو شعر روز ہک تھیندا کھڑے اعلان سستا تھی ڳئے موت دا کجھ گھن گھنو سامان سستا تھی ڳئے بھا لگی دولت دی خاطر ویچ ݙیندا ہے ضمیر اشرف المخلوق ہے انسان سستا تھی ڳئے اور آپ خود سڈوا کریں آپ خود سڈوا کریں کیوں مار ڈیندے ہن ولا اے خدا ہن اے تلا مہمان سستا تھی گئے۔